Oino omo MCA oitire ore nyagetari obwate chingoma chinene sana. Kero omonto namaete omo MCA oywo naimogete agakwana amang'ana buna arenge okorekana motonto ase simbarati. Akamanya koimoka agakwana amang'ana ande igoro y'omorwoi o simbarati. Omo MCA oyio nere ogerete simbarati akarama matiang'i. Omo MCA oyio naebete kagoteba ng'a ngorikigware ngoitware ebinto buna ebio. Bono giamonyorire, nabo abwate tu maiso marore kare egaraji agaitwa ne chiguni Kisii Town. Intwe toboranie buna abagusii iga, eye nere ogusii twatagete, eye nere ogusii twaberetwe korenda emiaka eye yonsi mpaka bono iga ase tore. Eye nere ogusii ba bonyachae, sakawa, babanetie ng'a kare intwe tware gusii engiya amanda ere namigatia getembe, aye naro amanda egere. Ere nere gusii sagini onyonka, abarai bonsi pi bagusii babuchoria nyona baganeti kaa ebe ni 2024, 5, 6. Ere nere gusii twaganeti. Onye one omwemisiya ogokarangwa enchera enga buna eye, kaa ninche bono ebloga. ebi- evideography, econtent creator, inki ndakorera oroche, tinkobora pi, morigia mo- mokubwa oyo ore chividio iga ng'ai agende. Eye nere gusii twaganetie, omonto agoitwa maiso maraye akorusiwa amanyinga, abanto mbarenge abaitetwe simbarati akaira obogambi in twenty twenty two, ntetetwe boranie amaswali igaa. Abanto mbarenge abaitetwe chimbara yakemaa kobua. Eeh tomanye goteba naki, gokenda in twenty twenty seven kobua mpaka naende oite abanto baria baria, abanto mbarenge baitetwe twenty twenty two. In twenty twenty two abanto banchete chimbarati right, left and centre, kera omonto akogete atagete chimbarati ere obogambi. Onde toyoetetwe kero omonto atagete simba arati ng'a goika egwo ekerogo kere. Abagaka buna ongwaye bagatokani bagatotebi ng'a yaya omongwana oyo ngoakare obonyira bosongo ntochieti koigwa togateba sim ongwaye ng'a yaya totigire simba. Mpaka abanto ba Nyamira togateba ng'a onye motageti simba arati Kisii town, tonyamira tomoe obogavana.

Omomura oyio are koba taakwa, are koroka na omoriri, ere bieka omonyene are koba omoriri bwaye, riogi erio rionsi piagete ndiare gokonya kende gionsi. Gekogera omomura oyio, omomsie, ntwamotebirie engaki gete ng'a tiga kwarakisia korusia monda, ira ng'ora. Bono nigo asarereti monda ekari yaye pi. oyio omoumre oyio. Naye mbono erio agoitwa ntwatebete ng'a ka otaratotebia amang'ana a simba, kera ototebie ng'ai kiaberete ng'o? monda. Omonyarwanda are omino kabisa. But bono ogoitwa okasete goitwa, wa degraded simba arati, kwerire simba arati nse pi. Bono iga abanto bainyore ng'a chiguni nchiacha tareti matiang'i ase bosongo. Bono twamenteranirie neke, chiguni bado nchikoete ki? nchiroo. Koorokia ng'a buya pi, rieta ria Simbarati riasarigire mono. Simbarati, ndete asore ikaranse pi ontegerere, timanyeti gose ninche orache ong'ite lakini kindly ntegerere bono. Aye na egavana ya Kisii County, aye na egavana ya Kisii County yachoretwe na obwanchani obonene mono. Twagotererete abanto bagoteba chireso abande chikobia abande chitishati bagoteba ng'a Simba ninki? Netae. Abanamiziki ba gusii bakarusia eme chi emeziki ao ao bagotera bagoteba ng'a simba ninki na etaya. Tokaigwa onye onto ogwakire chikura abanto bagateba ng'a mpaka simba arache abue. Kere kware gotangaswa aria chiaetie abanto baberete aria bagateba ng'a tiga toigwe ng'a simba arache okorere ki obuya oria mobaye komanya. Ekero gwatangasetwe abanto bakagoka, Simbarati, India abagusii aba bono bagochorete bagogochengera, bagoika bono bakoba nao ching'iti chigoitwa buna ching'iti kabisa, chigoitwa kabisa na echirungu na emete korusigwa amanyinga ande onsi. India baba ching'iti, India gwatigete koba omogavana bw'abanto bonsi. ng'a mpaka bono buna tokogamba rero, onye kore one term aye tori monto ore Simba, onye kore two term aye nabo monto o Simba. Indi gwachagete goatana na abagusii, ntete mbori Nairobi onde naite tu okamanya koira obo MP ekero tomanye ng'a ee oyo naye, gose ngusii yago kwaroche ng'a intwe ne chinyoni nabo toigwetwe twaika rionsi twaiterwa amanyinga totinde kul, lakini nkeba. Simbarati, ee kare notaganie koboria obopresident, kero ogocha koboria obopresident, ebi nabio tocha koganya? Ogokwana ng'a ng'we ime gose ng'we gweitwe gwakwa, ebi nabio tocha gokora? Nosesenerie omobere omuya simba, ogasesenigwa omoruki omuya, ogasesenigwa amaari, ogasesenigwa kabisa. Ninki eki gekogera obogavana bogere omonto akwe? Gose siasa ya gusii bono nabere igo? Kera omonto pi gusimo especially abanto ba one term, abanto ba two term, mbaraikera aa, mbaraikera aa amanyinga agoetera engenchera enka buna eye except ase simba aratebie eke, ntokoba nchera enka buna egusii yaito. Simba koranche. Ikaransa nse, rengereria. Momura naba buna arabe, aisibite esibia, achoru tachoru, nabote freedom yaye yogokwana. Atari aro mang'ana Raila Amolo Odinga aragotebia, ODM tari binto ebi yatenerete korwa kare. It's democracy. Freedom of speech. Egento ekene pi twachorete simbarati. na ogotoretera amagenderero Kisii County. Amagenderero ayio chisegi eki gaki pi, ngai toigwanete na simbarati ng'a yaya bono esegi eki ere town ne eyago, ite oyo otagete, kore oyo otagete, tindi koyo otagete, ngaiyekerete boyo. Nakoete rende evidio nkaboria simbarati ng'a. Kera chinsa eki chiange bosa ongogaa, ekaba ng'a negurupu yonsi ore goita abanto. Omomura oyomo osimu obegete etishati ya Simbarati, otabwati nonya ebesa aragore helmet, aimogetie gw'akarusu gw'epigipigi igoro, akabekwa inse, agakwa omotwe igoro, akerunyia gitari, agakwa. Simbarati nachete amatanga ayio. Omong'ina oyio agatigara na abana babere, omoiseke in fact akarua omomura oitetwe. Pigipigi temanyire ase yachiete. Nkamanya koboria simbarati ng'a egento kende nekiya kiare, kera omonto agancherera ng'a yaya nekebe kiare. Bono simbarati nki ogwanchera ebinto ebi bikogenderera in Kisii Town. Tinkagereti ng'a simba naba two term, akore abananchi amagenderero, nase arigwe korwa ekerogo, nase tinkagereti boigo. simbarati nabo akoba two term naende achorwe, egento gioka keragere tachorwe ogotakora amagenderero nabo bono ekiya kabere ogoita abanto buna bagoituga. Abanto buna bagoituga Kisii town. Rero ne rituko ribe sana. Ase inche bono, naye mbono nsinyire gosoka isiko kobua ore ande amasu arenge orabori naki, naki tokong'ea. Onye abanto bakoitwa enchera enga buna eye, tari Nyasae akonya gusii, tari Nyasae akuna ebiongozi biaito bia gusii, intwe igo tware amanyinga onye goiterwa kera ase. Ng'a amanyinga tari goiterwa ande pi, except gusii. Bo ekero twamaete chaos, bono nchiyo, ngusii igaa, emcaa egoitwa, kani intwe bono.